nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan ahcun lentecelh kongkau tlawmpal kan rak i ruah ta hna lai. A bikin World Cup final kong kan i ruah hna lai i atu zarhpani zan ah khin World Cup final Argentina le France nih an i chuih cang lai. Hi kong he pehtlai in ka ruahnak tete kha ka rak chim ṭhan lai i cu pinah World Cup pehpar in thawngpang thar a ummi le news nek nawi tete kha kan rak chim ṭhan hna lai. E, news pin lei ah khan keimah ruahnak tampi kha ka rak chim lai caah khan a ruah zia rak ka thiam ṭhan u tiah khan kan nawl duh hna. E, tutan World Cup he nan hmu bantuk hin France le Argentina cu a donghnak ah an lut. E, Argentina kong hi kan chim hmasa lai. Argentina he Voikhat an i chuihnak an puai hmasa bik ah khan Saudi Arabia lakah khan an rak sung i Argentina he World Cup an chuih hlan ah khan cun mi tampi nih an rak zumh bikmi an si. Zeicahtiah an ṭim khi zoh hna u law player ṭhaṭha an tam cu pinah Messi umnak ram a si caah khan mi tampi nih kan zumh ngai hna. Asinain an puai khatnak ah Saudi Arabia nih khan 2-1 in an tei hna. Cu tikah round two-nak hrawng group stage an chuih lio round three-nak hrawngah khan thinphang a si i knockout hmanh kha an kai lai lo tiah mi tampi nih khan kan ruah hna nain an vun kai an vun chuih an vun chuih i atu cu final tiang an phan i mi tampi nih cun champion ding in kan zumh cang hna cu bantuk ṭhiam in France zong kha an vun kai i natin France belte hi cu mi tampi nih khan kan zumh ciami hna an si zeicahtiah champion lio an si i cun an vun chuih ning zong kha a vun ṭha ngai an player ṭha Karim Benzema le Paul Pogba kante zong siseh law an i celh kho lo nain an player dang tampi nih khan zeitin ka tila an, an ke an chuah kho tutan ah cun Griezmann he a ke a chuak bakmi si fawn mah tikah World Cup final an vun phan i mi tampi nih kan zumh ṭhiamṭhiam hna i France lam he a tluang deuh kan ti la cu a fawinak cun Argentina kha quarter final ah khan an sung dengmang Netherlands pawl he khan an i tong i thu thu in an i draw hnu ah penalty khan an vun chuih i an van a tha kan ti la cu e hodah a tei lai ti pawl kha cu a hnu ah khan ka vun chim than te lai e cu hlan ah atu nai i hmanthlak a rak langmi hika news kong hi kan vun chim lai Busquets hi kan hmuh bantukin uh, Spain captain a si i tutan ah Spain cu round of 16 tiang lawng an phan kho i Monaco nih khan semi final tiang a phanmi Monaco nih khan an tei hna i an tei khawh khan France an vun chuah khan hika picture kan hmuhmi Sergio Busquets nih hin international bowling chuih ka din tak cang ate e club level belte a khan cun a chuih ko lai na in Spain caah khan aa chuih ti lai lo. I anih hi uh, player ka hmuh cangmi ahcun kanmah chan chung player ka hmuhmi ahcun player ṭha tuk a si. E, defensive midfielder ka hmuhmi ahcun a ṭha pawl a si ti te kha keimah ruahnak kha ka vun chim ṭhan. I Sergio Busquets hi uh, tutan World Cup a vun i celh ahhin Spain caah World Cup puai hleisarih a chuih. Cucu Spain player vialte nih an tuah khawh lomi si, amah lawng nih a tuah khawhmi si. In an rak hmuh cio ko lai. Sergio Busquets khi Barcelona game a tlaitu si. Barcelona game an tungpi a si ka ti le cu ṭha tein zoh u law Barcelona game khi nan zoh ahcun Busquets khi nan hmuh lai. Amah khi zoh u law game a ṭhing dih timi khi nan hmuh khawh lai. I Spain caah a chuih kho ti lai lo. A pam ngai. Sinain club level tu ahcun kan hmuh ko rih lai. Mah khakha tutan news ah a ummi si. I cun World Cup news kan chim i aa pehtlai pengmi cu ahodah si kan ti ahcun hika kan hmuhmi Cristiano Ronaldo hi a si. I Cristiano Ronaldo cu kan theih bantukin quarter final tiang lawng kha an phan kho. I quarter final ah khan kan rak hmuh bantukin Monaco nih ruah lo pin an tei hna i cu tan ah cun mah hlan khan round of 16 khan Ronaldo hi kan hmuh bantukin bench ah khan a thu cang substitute in a rak lut i cu hnu ah lungfak ngai in World Cup kha a chuah tak i quarter final zong ah khan bench ah a thu i a thawngpang nih khan a cul dih World Cup nak khan Ronaldo Cristiano Ronaldo thawngpang kha a linsa deuh kan ti lai cu World Cup a vun dih rih lo atu zong hi an vun tlun khan Portugal ah an tlung i mah hnu khan Spain ah training a tuah lio an hmuh. Media nih an thanh colh. Training a tuahnak hi hmun dang si loin Real Madrid ta a si. Real Madrid cu kan theih bantukin kum saupi a rak um cang nak kha si. Cuka ahcun a celh ṭhan tikah media nih khan an vun focus hei. I mi tampi chim ding ahcun Ronaldo hi rial ah a kir ṭhan ti hna khan news kha a vun um viral phun khan news kha a rak um i sinain a ngaingai ahcun Ronaldo hi Spain ah a kir lo Real Madrid ah a kir lo i media rintlakmi Europe lei media rintlak nih an ṭialmi cu Ronaldo nih hin atu tan World Cup dih ah World Cup in an tlun ah hin vacation hman aa tim lo. Uh, vacation hman ka ti ah khan mu nomh nakin khoika hmun ah a chungkhar he tlon le ni nuamte thadamte um kha aa tim lo. E, anih nih aa timmi cu ṭhawng deuh chinchin in kir kha aa timmi si. Cu tikah training facilities tlingte a umnak Real Madrid kha training a hal hna. E, Real Madrid president nih khan a hal cangka in okay a ti colh. Ziate cun Real Madrid legend a si. Real Madrid ah cun Real Madrid le Ronaldo tuanbia cu ṭhenhran khawh ding khi a si ti lo. Cucaah Ronaldo kha an rak cohlan piak i training a tuah i kan hmuh bantuk hin real hika i atu hmanthlak kan hmuhmi hi cu hmanthlak hlun a si i hika hin hmanthlak thar a si. Nan hmuh bantukin Real Madrid play training ground ah khan a um i sinain pakhat te kan hmuh dingmi cu hika hin a bawng bi khi ṭha tein zoh u law Portugal jersey a si. Portugal ramkap logo kha kan ti lai cu mah kha nan hmuh lai. Zeicahdah mah khikhi aa hruk theng rih World Cup zong a dih cang thilri dang tampi a ngei ko i zeicahdah mah thengmang khi aa hruk kan ti ahcun excuse me Ronaldo nih hin club a ngei rih lo caah amah nawl in zei club paoh jersey kha aa hruk kho lo mah ca khan Portugal player a si tikah Portugal player a si ruangah Portugal jersey kha cu a duh duh khan aa hruk kho. Cu ruangah hi ground zongah hin club dang jersey i hruk lo khan Portugal jersey kha aa hruk. I mah belte cu a duh ahcun Nike sermi Nike company sermi thilri kha club logo aa benh lomi kha aa hruk khawh. Zeicahtiah Nike nih hin lifetime in sponsor an pekmi si. I kan theih cio bantukin Nike nih Ronaldo cu a thih hlan lo a thilri an serpiak la. A thilri an serpiak pinah phaisa kha zeimawzat an pek ṭhan la. Mah khakha Nike he agreement an ngeih ning si. Asinain tutan playground ah hin cun zeihmanh aa hruk lo. Nike sermi zong kha aa hruk lo. Portugal jersey kha aa hruk ti kha kan hmuh. Ronaldo konglam kan vun chim i tunai ah khan Amah he aa pehtlaimi cu an coach kha a si. Portugal coach kha zeidah a cang kan ti ahcun uh, Portugal nih an dinhter a rian khan i a rian in aa dinh uh, kha mi tampi kha aa lawmmi an um. Ronaldo fans kan ti la cu a bikin zei ruangah dah an i lawmh ti kha cu tampi chim hau lai lo. ziate cu Ronaldo kha a biapi tukmi round of 16 le quarter final ah khan Bencha a chiah substitute Bencha khan a chiah i cu tikah an sunghnak ah amah phurtu cu a si tiah uh, Fernando Santos hi an pu Portugal coach hi e hika ah kanmah fans pawl lawng nih khan kan pu lo apu mi cu Luis Figo zong nih khan apu an ram uh, legend mu Portugal legend le an captain hring Luis Figo zong nih khan Cristiano he cun Cristiano he World Cup te na duh ahcun benchah na chiah ding a si lo tiah khan a rak chim media zongah khan mu kan hmuh ko la i a fans tampi zong kha an i lawm hlei lo keimah pumpak ruahnak ka vun chim ve ta lai i Ronaldo kha round of 16 ah khan benchah chiah a si i amah a vun a hmun i a chiahmi Ramos nih khan hat trick a tuah i Switzerland lakah hattrick a vun tuah tikah Portugal coach kha vei a tha nuam tuk kan ti la cu mah decision ka tuahmi hi a dikmi decision biakhiahnak a si tiah quarter final ah khan a vun kaipi i kei ka ruahning ah uh, Fernando Santos nih round of 16 i Ronaldo bench a thutter kha a palh ka ti lo e, a hmaan ko A ṭhami a si. Zeicahtiah Ronaldo hi kum sawmthum le pasarih a si cang i i dinh ve a herh tawn. Zeimaw caan ahcun pehtonh te nihnih nithum dan i chuih lengmang ding khin cun a kumkhua zong nih khin a zo tuk lem lo. Sinain quarter final ah khan cun a chuih ding a si cang tiah khin ka ruah. Zeicahtiah ti ahcun uh, a level khi a sang tuk cang quarter final khi mu round of 16 bantuk kha si lo quarter final an vun phanh tikah pressure khi a sang deuh cang mipi le uh, football ah khin cun maw a sang deuhdeuh pressure a sang deuhdeuh ti khi si kan theih bantuk khan cu tikah Ramos te pawl vawlei cung hohmanh nih an thei rih lomi puai khat te hat-trick a vun tu ai mipi nih kan vun theihmi te kha quarter final pressure he chuihter ding khan cun a si kho deuh lo tiah ka ruah Ronaldo an rak nei fawn bencha Ronaldo um lio i a chung i kha bantuk player an um tikah khan khatlei pawl nih khan an ngamh ngai hna ding khi si Monaco pawl zong nih khan an ngamh ngai hna cu tikah oh sorry Monaco ka ti theo Morocco pawl zong nih khan an rak ngam ngai cang hna tiah ka hmuh e an vun i chui i ruah lo pin goal khat cu an vun khumh ko Morocco pawl nih cu tikah Fernando Santos a lung dong e second half an vun thok tlawmpal ah Ronaldo kha a vun luhter sinain Ronaldo nih zei pipa a tuah kho ti lo cu tikah 1-0 khan puai dong imah puai khan nan rak hmuh theo la Portugal nih khan Ronaldo an vun chiah hlan ah khan Ramos nih khan zeihmanh a tuah lo ti khawh a si. A fawinak cun i Switzerland lake hat-trick a tuahmi kha Morocco lakah khan zeitin hmanh a cawl kho sasai lo kha nan rak hmuh cio le mah kha kha pressure timi cu a si. I game ah khan cun Portugal nih an control tuk ko nak khan striking kha zeihmanh an tuah kho lo. I Ronaldo a vun luh hnu khan Kum sawmthum pasarih a si cang i hlanlio bantuk cun a cawlcang kho ti lo. Sinain Ronaldo nih zeidah a tuah? Goal mar ta khan chance a vun ngei kan hmuh ko lai. Cun Felix chuih ding zong kha a vun tuahpiak. Kha bantuk khan an vun luh bawlung voi hnih khat an tawng ahkhin chance ṭihnung taktak khi an tuah lengmang annih pawl nih khin cun mah khakha Ronaldo te pawl level kha a si i asinain kan kan hmuhmi cu Ronaldo kha cu hlan bantuk a si ti lo. Kum sawmthum le pasarih a si i kum vui a ra laimi February ah hin kum sawmthum le pariat a si cang lai. Cu tikah cu hlan bantuk khan a tli kho ti lo. Bawlung zong kha aa suai kho ti lo ti kha cu kan rak hmuh ciomi a si. E Fernando Santos aa khan kan kir ṭhan cang lai. Fernando Santos a rian in an vun dinhter i hika hin picture hi vun zoh u law Fernando Santos nih hin nehnang ṭha ngai cu a ngei. Portugal hi game za le Pakua a celhpi hna. Cu lakah game sawmruk pasarih kha teinak a hmuhpi hna i goal zahnih le kul le ruk kha an khumh khawh. I cu pinah a biapi tukmi major trophy kan timi kha pahnih a thlirpi hna. Pakhat cu kan theih bantukin Euro kha a si. Pakhat cu Nation League kha a si. Nations League kan timi kha uh, friendly kha competition bantuk khan an vun tuah i mah khakha a hmasa bik ah Portugal nih an rak thlir i 2016 ah khan Euro kha an rak thlir cucu Fernando Santos i nehnang ṭha tuk a chiahmi si i Fernando Santos a vun chuah hin ho nih dah a rian chong lai ti cu media pawl nih an chim ceih ngaimi si cu tikah ho min dah a cuang kan ti cun atu i kan hmuhmi Mourinho min hi a vun cuang Mourinho hi kan theih bantukin coach ṭha tukmi a si. Treasure zong a ngamh ngai. Zeicahtiah club ṭhaṭha Real Madrid, Chelsea, uh, Juventus ka palh kho men. AC Milan ti bantuk uh, Roma zong siseh tikhan vawleicung club ṭhaṭha kha a rak zohkhenh cang hna. A tampi an um rih. Uh, atu ah ka lung a vun lo i ka chim cawk lo. Mah kha an si tikah uh, Portugal zohkhenh ding hin mi tampi nih an zumhmi a si. Champions League zong ah teinak a hmu cangmi a si. Cun player hman khi a thiam fawn. Mah tikah khan Portugal khi hruai hna sehlaw atu an player ṭhaṭha pawl khi hi nakin an thiam deuh lai. Bernardo Silva te hna, Bruno, Bruno te hna pawl zong siseh law Feliks te hna pawl zong sisehlaw atu i an cawlcanghnak khin ṭha deuh in an cawlcang kho lai. Cun Kristiano zong khi Mourinho nih hin a hman thiam tuk tikah cu hlan bantuk khan a hman khawh men lai tiah ruahchanhnak khi a um. Sinain zeihmanh thawngthar a um rih lo atu ahcun Mourinho kha an hman lai ti zong zeihmanh media nih update an tuah rih lo. Kha vial kha a si. Uh, tunai kan rak chim bantuk khan uh, France le Argentina ah khan kan kir ṭhan lai i tutan ah hin kan rak hmuh cio bantukin Kylian Mbappe le Lionel Messi hi an ke a chuak bak i Mbappe hi cu kum note a si i Lionel Messi hi cu kan hmuh bantukin kan rak theih bantuk khan kum sawmthum le panga a si i atu pin hi cu World Cup kaa chuih ti lai lo ti amah zong nih Asinain kum sawmthum le panga sihmanhsehlaw player dang tampi nih an tluk rih lo. Atutan World Cup ahhin golden ball dong kho ding le golden boot dong kho ding khi a si. Best player si kho ding a si. A fawinak cun best player le top scorer si kho ding a si. I goal nga a ngei cang cun bidang goal ding voi thum a chanh hna. Cu ve bantukin Kylian Mbappe zong he a ke a chuak tuk. Goal nga a ngei i Midang goal ding kha voihnih a chanh ve hna. Annih pahnih hi final ah a biapi ding khi an si. Lionel Messi a cawlcangh ning kan hmuh. Kylian Mbappe a cawlcangh ning kan hmuh. I hi team pahnih nih hin kham an i zuam dingmi cu Kylian Mbappe le Lionel Messi hi an si ko tiah keimah pumpak ruahnak cu a si. Zeicahtiah Argentina khi zoh u law Saudi Arabia nih Argentina an rak tei hna lio ah khan Lionel Messi khi an kham an phih cawl kho lo in an tuah he ti an va thluk peng a tliknak poah khin an doi mah tikah khan Lionel Messi ngaingai a vun cawl lo ah khan cun an game pawl kha a thleng kho ah player cu an ṭha tuk nak khan an game kha fawibai te an thleng kho lo cu tikah khan minute sawm kua lawng chuih a si tikah vei tluk sual kha a fawi ngai khatlei pawl nih an vun nam hna lebang ah cun cu ve bantukin Kylian Mbappe khi zoh law tutan World Cup an chuihnak ke a vun thawh mi vialte ke goal nga le voi hnih chan si cu mu mah pin ah khin mi khi a hlen tuk hna cu Kylian Mbappe nih hin tutan World Cup i voi tam bik mi a hlengtu cu Kylian Mbappe hi si tlik nih a ṭhawng ṭung. Uh, bawlung nih a soi kho ṭung. Mah tikah Argentina player pawl nih khin Kylian Mbappe khi an kham a hau tiah keimah pumpak ruahning cu si. E tuanbia ah kan kan vun kir ta hna la. A luan cia thong hnih le hlei riat lio Russia World Cup ah khan hi hna pahnih hi round of 16 ah an rak i tong cang. Cu lio ah cun goal li goal thum in France nih an rak tei hna i Final ah France kha an champion. France nih Croatia an tei hna i an rak champion ti kha kan hmuh. I kha tan ah khan kan rak zoh cio ahcun kan hmuh ko lai. Kylian Mbappe kha an kham kho lo. Cucu Argentina problem nganpi a si. Kylian Mbappe kha rak kham kho hna selaw cu kha bantuk result kha a si lo kho men ti khi keimah hmuhning a si. Tutan zongah cucu a si ṭhiam rih ko lai tiah ka hmuhning a si. I sinain hi hna team pahnih an vanṭhatnak cu France lei ah hin uh, Antoine Griezmann hi a ke a chuak ngai. Goal cu a ngei lo nain tutan i World Cup ah chance create kan ti i uh, midang caah caan ṭha ser piak khi si ko lai holh cun cucu voi kul le voi khat bak a tuah piak hna a hoi le caah khan mu cun a changtu cu Lionel Messi he si voi hleiriat a tuah ve cu tikah Griezmann cawlcangh ning khi Vun zoh vun zoh tikah Argentina caah cun lungrethei khi a si. Cucaah Griezmann khi an kham ve a hau lai tiah keimah hmuhning si. I cun France ca zongah Messi lawng khi a za lai lo tutan ahcun. Zeicahtiah hika hin kan hmuhmi Julian Alvarez hi zoh u law goal zezadah a ngeih cang. Tutan ah hin goal li a ngei cang cu mu. Argentina nih goal an khumhmi vialte ah khin Kilian oh, sorry, uh, Alvarez khi aa tel ti khawh a si. I, zeitluk in dah ṭih a nun ti cu kan rak hmuh cio ko hna la. Cu tikah hi hna team hi uh, tu tu khan an si ka ti la cu pahnih pahnih ral atu mi khan ke an si cu hlan uh, Messi le Ronaldo Messi le Mbappe ti bantuk lawng kha si ti lo in mu pahnih veve ke a chol kho mi an um tikah khan a zoh nuam chinchin lai tiah keimah hmuhning cu si. E, uh, Kylian Mbappe le Messi hi vun chim rih ko usih law annih hi club ah PSG a chuih ṭimi an si, hawikom ṭha an si. Sinain Mbappe caah Messi hi a idol a si lo kan theih ko lai. E, Mbappe idol cu Cristiano Ronaldo a si. E, uh, Messi hi chanthar bolung chuih thiam tampi caah idol a si ve nain Mbappe cu cu hna lakah cun aa tel lo. Sihmanhsehlaw PSG ah khan hawikom ṭha an si. Club ah a chuihṭimi an si. Tutan ah hin World Cup final ah an vun i tong lai. Cu tikah an i hawikomhnak kha club, khat, club pakhat i hawi ṭha an sinak kha Zeihmanh a si ti lo. Player pawl nih an duh bikmi cu an ram le miphun ca i World Cup hrai thlir ti bantuk kha a si. An ram le miphun ca i teinak hmuh kha a si. Cu tikah final hi cu hote ca paoh ah khin boruak a sang ko lai tiah ka ruah. I kan rak theih bantukin Argentina he caan sau nawnpi Maradona chan a liam hnu in World Cup an cawi kho ti lo. I atu tan hi caan ṭha an ngei a si. Atutan World Cup i an cawi lo ahhin cun chanthar khi a vun chuak ti hnga maw tiah mi tampi nih an ruah. Zeicahtiah Messi ti bantuk player ṭha khi fawibai in an chuak ti la lo. I Messi zong cu kan chim bantukin atutan World Cup leng hi aa chuih kho ti lai lo. Mah tikah tutan hi Argentina caah cun an golden chance a si tiah khin ka hmuh. I Cu bantuk golden chance cu Argentina nih thlau an siang lai lo, fawibai tein liamter kha an duh nemmam lai lo. Cucaah an thisen le an taksa an thlan ti an zeizong te he khan tutan cu an chuih lai tiah keimah hmuhning a si. Cu ve bantukin France hi champion lio an si. Champion lio cu zeiti hmanh in zohniam khawh an si lo. Cun champion lio an vun si final an luh ṭhan tikah World Cup hrai cawi pehtonh tein cawinak caan ṭha kha an ngei. A peh in an cawi khawh ahcun mi tampi nih an thangṭhat lai. A bik in Kylian Mbappe min a ṭha lai. A vun kal lengmang ahcun caan tampi a liam hnuah God debate tiang khin a vun phan khomi Kylian Mbappe khi an ngei France nih. Cu tikah hi bantuk caan ṭha khi France nih fawi bai tein liamter khi an duh ve lai lo. Cun an player pawl zong siseh law an i za hna. kan rak chim bantukin player tampi player ṭhaṭha an um. France le zong ah Oliver Giroud zong a ke a chuak tuk fawn an striker kha mu. Cu tikah annih team hi team balance a ṭhami an si tiah ka hmuh. France le Argentina he final luh a phumi veve an si ko tiah ka hmuh hna keimah nih cun. E, an nih pahnih hi an vun i tong lai. Kei nih cun uh, France hi ka zumh deuh hna. i France nih hin two one hrawng in an tei hna lai tiah khin ka zumhmi a si nain World Cup prediction hi cu ka palh lengmang he ka zumhmi hna khi an dik bal lo cu caah ka zumhmi khi ka zumh deuhmi hna he dik lo kho an si asinain tutan hi cu vei ka palh tuk lai lo tiah keimah nih cun ka ruah e kan video a sau tuk lai caah khan kha vial kha si rih ko se law e a herhmi um le video kha kan rak tuah ṭhan te lai e a ka zohtu nan dihlak cungah ka lawm. Video dangah kan i tong ṭhan te hna lai. Bye bye.